Tagi, di yiwet nubas taqbaylit i kun yettawḍen si Transworld Radio Monte Carlo. La sslam-a nwen. Iḍ-agi, tikli lmumen. Aḥefḍeɣ akken zedɣeɣ deg idurar leqbayel acḥal iberdan i yellan yettawḍen ɣer tudrin. Tikwal yewɛaṛ i walbaɛḍ ad issin anwa d abrid i s-ilaqen, imi ssaɛa ssaɛa yettili zdat-s abrid ufella d ubrid nniḍen, abrid n wadda. Imken deg ubrid n wadda ad yaf amsafer tikli tewɛaṛ ala xaṭer iṭuqet aluḍ. Lameɛna ma yeṭṭef abrid ufella, ulamma tewɛaṛ tikli tella tafat, lehwa telha, deg ubrid-nni ara yaf ureyyeḥ. Win iqeblen Sidna Ɛisa d ameslak-is, yextar-d abrid ittalin yusawen, d abrid idiqen. Ulamma tewɛer tikli, lmumen-nni ad yaf lefraḥ ameqqran deg tmusni d tukkla ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Lameɛna s leɛqel izmer ad yaf imferq ubrid-is, yessefk-as imiren ad ixtir abrid ufella neɣ abrid n wadda. Yessefk-as yiwen neɣ wayeḍ. Acḥal i aɣ-t-irna abrid n wadda, iḍarren-nsen ttwaṭṭfen imiren deg waluḍ i d-yesmar Cciṭan deg ubrid n lmumen, i wakken ara tewɛer tikli fell-as deg ubrid n Lmasiḥ ameslak-is. A lxaṭer ttenkaren sɛa sɛa deg wulawen n lmumnin leḥwayeǧ i ten-iḥermen ad ddun f ixfawen idurar s lfeṛḥ d lhana n wul, akken i imenna Ṛebbi fell-asen. Iḍ-agi nḥebbir ɣef lḥaǧa tamezwarut i aɣ-iḥermen ad neddu s lefraḥ deg ubrid n tudert tajdiṭ deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, d asgermed. Acḥal i yeshel i lmumen ad yesgermud ɣef lḥala-s deg ddunit ad yini, Iǧǧa-yi Ṛebbi! Asgermed agi ittuɣal fell-as d ttɛebga i ẓẓayen. A s-iruḥ imir n lefreḥ n yamezwar i guffa deg Lmasiḥ ameslak-is, ulamma mazal-it dug ubrid-is, ittuḥseb d amasiḥi. Sina Bulus, yiwen n rasel n zik, inna-yasen i yimasiḥiyen n yiwet temdint, isem-is Filibi, Xedmet kulci mebla asgermet, mebla aǧeddel, iwakken ara tilim mebla alummu d at neyya, d arraw n Rebbi, mebla lɛib, gar wid i kund-izzin, deg-s ceɛlem, ttemceɛalin deg ddunit. aṭas yettwaktben deg ṭṭurat ɣef lǧens rebbi akken llan zik d aklan deg tmurt ibraniyen lameɛna yestufeɣ-iten rebbi isbedd sinna musa ad yili d aqerruy-nsen lweqt-nni ad ten-isɛeddi deg ubrid lxali armi wwḍen ɣer tmurt i sen-iwɛed rebbi Ma tebɣam nettemcabi ɣur-sen nekkni llan d lmumnin n Sidna Ɛisa, imi nella zik d aklan n ddnub, lameɛna imi nufa tidet n Ṛebbi deg Ɛisa Lmasiḥ, nuɣal d iḥerriyen s laman n lfidi n Lmasiḥ. D Sidna Ɛisa i aɣ-irafqen imiren deg lxali n ddunit-agi, d netta ara aɣ-isawḍen ɣer ddula i ihegga Ṛebbi i warraw-is. Lǧens rebbin zik, i irafeq Musa, sger mmuden ɣef lḥala-nsen, ulamma Rebbi ifka-yasen ayen ḥwaǧen i tikli. Ifka-yasen lqut d tissit. Deg wass i d-azat-sen deg uḥmil n usigna, iwakken ar asen-imel abrid, deg yiḍ deg uḥmil n tmes, iwakken ad ten-iffeǧǧeǧ. Lameɛna ulamma Rebbi iweɛɛed-asen i wat lǧens-nni tmurt lɛali, Akken ddan deg ubrid bdan ad cedhun ayen iǧǧan ɣer deffir. Mi ktan-d, akken ččan lḥut s taqa deg tmurt anida ttwaṭfen zik d aklan. Mi ktan-d, afeqqus d merhum, lebṣel d ticirt i d-mɣin dinna s taqa. Sgermuden imiren ɣef aɣrum-nni i sen-iceggeɛ Rebbi seg igenni kullas ad ččen di lxali. am tiɛeqqayin tiẓidanin yettemcabin ɣer zzerriɛa lqesber. Ɛni yella yiwen yesgerm wudniḍ-agi? Akken tettḥessiseḍ teqqareḍ segmi uɣaleɣ d amasiḥi, ddunit-iw mačči kifkif. Axir iyya ad uɣaleɣ ɣer ubrid i tebɛeɣ zik. Mkun teḥkiḍ-as i yiwen ilan ayen ilan gul-ik. Tessufɣeḍ terẓeg merra ilan gul-ik, lameɛna tufiḍ Mi tfukeḍ lehdur mazal tɛebga-nni ur xfif ara wul-ik, lḥazen mazal ur ikkis. Aytmaten d istmagsin n Ɛisa, ma yettḥessis lǧar-ik i usgermud itteffɣen deg uqemmuc-ik, ɛni ur isell ara Rebbi diɣen? Akken isla i usgermud wat leǧnas-nni zik, dɣa ireffa fell-asen, alxaṭer ifehhem ɛeyyan warraw-is seg wayen i sen-ifka si lxir-is s lmaḥiba. Aɣrum-nni i yigenni ur t-bɣan ara, rwan-t, cedhan lfakya d lxudra deg umanag iɛeddan. Ɛni akka i yeḍra yid-k a gma iḥemmlen Sidna Ɛisa, lefraḥ-nni ay tesɛiḍ zik deg-s yexfa ɛni? Tura tcedhaḍ abrid-nni n zik, tendmeḍ imi tuɣaleḍ d amasiḥi?

Acu d-yenna zik Sidna Ɛisa i wid yeɛyan deg lḥala-nsen, i wid yesgermuden imi ur sɛan ara lefṛaḥ? Yenna-yasen, Win ara d-yasen ɣur-i, ur yettlaẓ ara maḍi. Ih, lameɛna teqqareḍ jerbeɣ abrid n Sidna Ɛisa, ɣriɣ Inǧil amezwaru, iɛjeb-iyi, tura ufiɣ messus, ulac deg-s tura ayen i ufiɣ zik. At lǧens-nni i leḥḥun deg lxali lluẓen. Rebbi yefka-yasen aɣrum yeɣlin deg igenni, yettemcabin ɣer zzerriɛa lqesber, zidit am tamemt. Lameɛna i win yebɣan ad yečč, ad yeṛwu, isefk-as ad yekker zik ṣṣbeḥ, uqbel ara yali yiṭij, ad yejmeɛ ayen yeḥwaǧ i wass-nni. Sidna Ɛisa yeqqar-asen i lmumnin-ines yesgermuden ɣef lḥala-nsen, Iqqar-ak kečč neɣ kemmini iɛeyyan deg yiman-nwen, Win ara d-yasen ɣur-i s lebɣi, ur ittlaẓ ara maḍi. Ma tebɣiḍ a gma, neɣ kemmini a weltma n Sidna Ɛisa, ad iččar wul-im s lefraḥ, isefk ad tekkreḍ zik uqbel ara tebduḍ lxedma. Ad tjemɛeḍ kul ass seg Wawal Rebbi kra imeslayen ara k-isseǧehden i tikli n wass-nni. Dɣa ad tafeḍ, akken ara tettedduḍ kul ass di lemɛaceṛa d tukkla f Lmasiḥ, ad tǧehdeḍ, ad k-yuɣal lefraḥ.

Yenna-d Sidna Ɛisa, Win yettamnen yis-i ur yettfader maḍi, ma ifud walbaɛḍ ad d-yas ɣur-i. Ma tmugreḍ argaz ifuden deg ṣṣeḥra, efk-as lkumca n ddheb, ad k-yergem. Ayen yettqellib i wakken ara s-ikkes fad d aman mačči d ddheb. Acḥal d abrid mi ara ixaq lmumen n Sidna Ɛisa ɣef ur yessin ara acu. Ad iruḥ ɣer temdint ad iqelleb zzuhu, ad iqelleb lxedma, cci d rrbeḥ, iwakken ar yesɛu axxam lɛali d wayen yeḥwaǧ. Lameɛna mi ara d-yuɣal deg leɛqel-is, ad yers lexbar belli mazal faden deg wul-is. A leḥbab, ḥaca ma yettuɣal s tuba ɣer Ssid-is ar yaf ayen ara yesserwun wul-is. Jedden-nwen irra-ten, yenna-d zik, Kečč a Rebbi, txelqeḍ-aɣ iman-ik. Ulawen-nneɣ ur ttafen ara usteɛful alamma ufan-t deg-k. Mačči deg usgermud, mačči deg ubrid n wadda ara tafem asteɛfu n Rebbi a yetmaten di setma, ḥaca ma twulim ɣer ubrid ufella, anida tella tafat n Rebbi, lehwa, ilha, lemɛacer n Rebbi, ara tafem ulawen-nwen ččuren d lefreḥ, tikli-nwen ad tixfif. Kul wi ileḥḥun ɣer yigenni, xezzret ɣer Sidna Ɛisa, ad ken-irafeq netta deg ubrid lɛali. Xezzret ɣur-s. Wid yesɛan imecṭuḥen, tessnem, mi ara d-yaweḍ lɛaca, ad bdun imiren ad zgermuden, ad meččawen bwaygar-asen, ala xaṭer ɛyan. Acu ara txedmem? Acu ara xedmen yemma-tsen imiren? Ad ten-tger deg wusu, iwakken ara ṭṭsen ad steɛfun. Dɣa, ad sen-ikkes ɛeggu, ad sen-d-yuɣal lefraḥ. Ddunit tewɛer, yak? Mi ara d-yaweḍ iḍ, nɛeyya s tazzla d lxedma, neḥwaǧ ad nesteɛfu. Lameɛna acḥal medden ur stufan ara ad ḥesben, ad ḥebsen i kra n lweqt, dɣa ttwaɣelben s lmizarya-nsen, ikkes lefraḥ-nsen, bɣan kan lmut. Llan wid ara yessnen lmithal-nni ɣef snat tisetmatin, yiwet d tamehbult yugin ad teǧǧ lxedma iwakken ara testeɛfu. Tayeḍ d taɛeqlit, ḥessiset, ad awen-iɣer lmital n Yidir seg wawal n Rebbi, ad tafem deg Luqa tasuret ɛecra, laya tmanya u tlatin.
Sidna Ɛisa akked ṭṭelba-s akken teddun deg ubrid, ikcem deg yiwet n taddart yiwet n tmeṭṭut isem-is Marta, testeṛḥeb deg-s deg uxxam-is. Tesɛa weltma-s isem-is Meryama, i qqimen ɣer iḍarren n Sidna Ɛisa, tetmeḥsis i yimeslayen-is. Marta nni tqeddec deg uxxam kra n ccɣel yellan, dɣa tusa-d ɣer ɣer zdat Sidi, tenna, A Sidi, ur k-tuqiɛ ara lmeɛna imi weltma teǧǧa-yi qeddceɣ weḥd-i? Ini-as ihi ad iyi-tɛiwen. Sidna Ɛisa iǧaweb-itt, A Marta, a Marta!

Aytmaten d ysetma deg Sidna Ɛisa, ma tebɣam lehna n wul d lefraḥ, ma tufam iman-nwen deg lḥazen, tzeggrem udem ɣef lḥala-nwen, d yiwet n lḥaǧa kan i awen-ilezmen, ad txedmem akken texdem Maryama, selmiytal, ad teqqimem ɣer iḍarren n Ssid-nwen, ad ttḥessisem i wawal-is, dɣa cwiya becwiya ad tafem leḥwayeǧ d uɣilif n ddunit uɣalen d lexṣara. Fell-awen, f udem n luqama d tmusni n Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ, i aɣ-iqqaren, Asemt-d ɣur-i, kunwi irkul iɛeyan, iɛetben, ad awen-sseriḥeɣ nekk. Ad tesɛum diq deg ddunit, lameɛna ẓewret, nekkini ɣelbeɣ ddunit. Nniɣ-awen leḥwaǧ-agi i wakken ad tesɛum lɛafya deg-i. Ur ttnezmayet ula ɣef acemma, lameɛna di kulci init-as i Ṛebbi lmeḥwaǧat-nwen s ddeɛwa, d weḥlel, d ucekker, Xedmet kulci mebla asgermed, iwakken ara tilim mebla lumuḍ at nneyya, mebla lɛib gar wid i ken-d-izzin, deg tecɛacɛam am timecɛalin deg ddunit. Dɣa lɛafya Rebbi i yifen kull lfehma, ad d-jemɛeɣ ulawen-nwen d ixemmimen-nwen deg Lmasiḥ. Ma tekdbem-aɣ-d ur tqeblem ara lǧawab, ayagi yeḍra ala xaṭer ur nqebel ara tibratin-nwen. Lameɛna ṣebret, ktbet-aɣ-d tikkelt nniḍen ala xaṭer nesɛa amenni ameqqran ad awen-nɛawen ad tfehmem akteṛ f ubrid n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ataya ihi laɛelwan-nneɣ, ma tebɣam Ad iyi-d-tketbem la lawerḍiya, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, la lawerḍiya, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset lǧemɛa i d-iteddun inuba lexbar lxir, sebt i d-iteddun inuba am tagi i ttusemman Tikli lmumen. Nubat-agi i snat ttawḍen ɣur-wen si Transwell Radio Monte Carlo ɣef lmuja talmast 205 lmitrat 14 67 kilowert n Radio Monte Carlo. Awen ibarek Rebbi, ad kun yefk tazmert ad tɣelbem asgermed d tismin deg ddunit-nwen, ddurt-agi zdat-neɣ. Msawal axir.